E mester ta asesibel pa públiko, e mester ta èm tin su eksigensianan di konstrukshon. Tata di Ruba bo ta bini, nos ta kere ku nos ta kanta, no, i no ku ta asina Rubiano ta bini, ma nos tabata ta kere. Kultura ta un palabra asina chikitu ku ta karga un signifikashon asina grandi.
E kahanan aki ta parse sin bida, pero nan ta fuentenan balioso di lokual a pasa riba nos isla. E kahanan aki ta pertenesé na un institushon Ku su tarea primordial ta preservá nos pasado, e institushon ku ta Archivo Histórico Nacional. E balor di un institushon asina ki ta primordialmente ku e ta manehá e dokumentonan i konservá nan pa tantu e e siudadanonan ku ta buskando informashon, sea pa di un manera òf otro proba algu ainda òf tambe e siudadanonan ku ta interesá den hasi investigashon. Relacioná cu historia y cultura di Aruba. Informacion por escrito, hopi portret, tin biaha te hasta carten, laga nos bisa mapanan. Tur e cone mi por ha'i e nana. Sissy Schwengel ta traha na Departamento di Enseñansa y su tarea primordial ta desaroya material escolar pa studiantenan. Hopi biaha, ora bo ta skibi, bo tin mester di fuente di informacion. Arshivo Historico Nacional ta colecta tur sorto di documento ademas di otro material cu por ta refleha un parti di Aruba. Documentonan di gobierno ta tuma practicamente e mitad di e coleccion di Arshivo Historico Nacional. Nan ta duna un bista tras di e maneho di gobiernonan, y no di servicio existente so. Pasobra despues di esaki mi a na corre hel, cu mi probablisa tin varios dienstnan cu instellen cu a lanta, cu na a termina. Despues di esey, si bo no warda e archivonan ey, e folia cu ta parti ey ta somente for di historia. Rolly ta encarga cu seleccion di documentonan di gobierno, cua lo mester warda y cua por destrui. Tin algun documento cu ta data for di diesocho diesseis, cu mas bien tabata correspondencia pa comandeurnan i doñonan di katibonan. Hasta e katibonan ta biaha, ta bira malan, ta muri, anto nan manda pidi e komandor pa dera nan den un santana serka e banda mes. Pero tambe por mira kon domeinbeheer, por ehèmpel, tabata otorgá terenonan di hür na siudadanonan i kon outoridatnan enkargá ku órden públiko tabata hayanan mes konfrontá ku un kaso unda un yu a deklará su tata morto Djis pa herencia. Ta te despues a ripara cu e tata toa ta bibo bibo. Un aspecto di Archivo Historico Nacional cu ta birando dia pa dia mas popular ta investigacion pa antepasadonan. Na Aruba e ta hopi hopi bunito pa pa haci stambum onderzoek pasobra ora bo yega di haci un stambum di diferente hende, Na final, ora bo wak te ariba, bo ta wei tatoh ku tin un relashon entre hopi famianan na Aruba. Eigenlijk bo por bisa ku Aruba ta un un famia. Archivo Histórico Nacional tin contacto estrecho cu Departamento di Registro Civil y Censo for di unda a haya copia completo di e registronan existente. Mi ke bai hasta asina lou pa bisa ku pa hasi investigacion na Aruba ariba Stamboom Onderzoek ta bai asina facil compara ku Hulanda i Kòrsou.
Pero, pa kompletá sierto investigashon históriko, sea ta pa e orígen di e famia òf otro kaso, hopi biaha mester kooperá ku institushonnan ruman na Hulanda òf Antias. Esaki tabata kaso di e individuo Pedro Mataquater. Un persona ku a esun mes ku problema ku lei. Tempu ku mi a kuminsá ku Pedro Mata Kuater, mi no tabata tin muchu informashon tokante di dje. Mi a yama Henk, e di ku mi, Bo sa si, si. Kasualmente nos tin geboortebewijs di e persona ei aki nana. Òm, bo mi ta bisa bo ma sali na kareda. Ma bai, anto mi a yega ya nan, anto na a base di esei Henk a duna mi atrobe kontakto ku Sentral Historisch Archief na Kòrsou. Segun e investigador aki, Tin hopi estudio pa hasi tokante Aruba. Ta hende falta pa hasi trabou. Pero e lugar mester bira uno adekuado pa un mihor konservashon. E mester ta asesibel pa públiko, e mester ta tin su eksigensianan di konstrukshon, entre otro ku e murayanan mester ta minimal trinta sentimeter di hancho. E mester e tur den tur rond, tur rond di dje mester ta di beton, ariba tambe abou. I tambe nos mester pensa riba e klima, no? E, e kontrol di klima den e, de, den e depósitonan ei i tambe di aire.
Un otro aspekto importante ta pa sa kon pa buska informashon. Archivo Histórico Nacional ta traha ku sistema di kodenan i via sistema di kompiuter ta yega fásil n'e dokumentonan. E ophetivo ta. pa e públiko buska informashonnan aki. Nos no tin ehte kultura pa lesa hopi. Laga mi pone un korant por ta nos a lesele di padilanti te patras, pero ora nos yega na dokumentonan, hopi biaha nos ta sali ku e punto di bista di loke tin skirbí kaba, por ehèmpel den un korant, anto nos ta kere ku nos sa kiko e dokumento ta kontené, pero. Mi ta kere ku esei tambe ta un kultura ku poko poko lo mester kambia. Lo kual tambe nos ta hasi hopi biaha, por ehèmpel eksamen kandidatonan na skol anochi, kolegio, nos ta laga nan bai buska informashon na arhivo, esei ta bira gou un parti di historisch onderzoek. Mustra nan e importansia di unda bo ta haya informashon. Pero e ta un tarea hopi largu. Y mi ta kere tambe e ta bin di parti di nos instancianan oficial de caso aki dentro ta gobierno mes cu lo mester duna mas enfasis, mas importancia na un tipo di instituto asina ey pa asina e tambe refleha den comunidad cu e instituto manera Archivo Historico Nacional ta un caminda na unda cu bo tambe por trece bo materialnan pa asina ey nan keda conserva pa futuro, pa futuro generacionnan.